rydyn ni am chwarae ambell i gêm, ie, yeah, gemau drama iawn, a gemau llwch chi chwarae yn y dosbarth, ar y iard, hyd yn oed adre, os byddech chi eisiau, oce? Okay? Felly, beth amdani? Beth am i ni ddechrau gyda un o'n hoff Gemau i. Sef, gwenyn, gwyllt. Nawr, mae'r gêm yma'n syml. Y cyfan sydd angen i chi wneud ydy i fod yn wenyn gwyllt. Bzzzzzzz! Ffantastig! Allwch chi fod yn wenyn gwyllt adre? Alla i weld? Bzzzzzzz! Hei, da iawn wir, arbennig! Ond, beth sy'n digwydd wedyn? Wel, y cyfan fydda i'n ei wneud ydy gweiddi llythyren gwahanol. Felly bydd pawb yn wenyn, bzzz, ac yna fydda i'n gweiddi y llythyren, er enghraifft, y llythyren B, B, B. A wedyn chi'n gorfod meddwl iawn am rhywbeth yn dechrau gyda'r llythyren B. Ac yna, gwneud llun llonydd o'r o'r peth hynny. Felly, os newn ni fod yn wenyn gwyllt, a bzzz, da iawn, y llythyren cyntaf ydi by. Felly mae angen i chi nawr i wneud rhywbeth yn dechrau da by. Dw i am fod yn blodyn! Fi'n trial fod yn blodyn! By am blodyn! Da iawn, beth ydych chi? Allwch chi fod yn balŵn, yn... O, oh, unrhyw beth, balŵn, Blodyn! Banana! O! Arbennig! Da iawn! Reit de, gwenyn gwyllt, chi'n barod eto i fynd? Ydych? Felly, ffrindie, bzzzzzzzzz! Y llythyren nesa ydi'r llythyren yl! Yl, yl, yl! Llythyren yl, ffrindie. Beth am i ni fod yn... O, dwi'n gwybod. Dwi yn Dw i'n lamp. Lamp sydd yn rhoi golau i ni. Lamp. Beth amdanoch chi? Be ddech chi adre yn dechrau da yl? Allwch chi fod unrhyw beth yr hoffech chi. Ac yn olaf, newn ni un rownd fach arall. Y llythyren nesa ydy'r llythyren. T. T. Nawr, beth dw i am fod? Hmm. O! Fi'n credu dw i am fod yn... Tatws! Tatws! Dwi'n tatws! Tato! Tatws! Allwch chi fod unrhyw beth yn dechrau 'da te. Felly, yn y gêm fach yna, allwch chi chwarae hwnna ar y iard, yn y dosbarth, adre, gall unrhyw un chwarae hefyd sydd yn gret. Nawr, y gêm fach nesa ydi, mae Sian Elin yn dweud. Fi'n siŵr falle bod chi wedi chwarae'r gêm fach yma o'r blaen. Fel, mae Seimon yn dweud, ond Sian Elin sydd yn dweud heddiw, iawn? Y cyfan sydd angen chi wneud ydi gwrando, a os fydda i'n gweud, mae Sian Elin yn gweud, i chi neidio i fyny lan a lawr, fyddwch chi yn neidio i fyny lan a lawr. Ond, os nag yw Sian Elin yn dweud, dydych chi ddim yn ei wneud, iawn? Felly, os fydden ni'n mynd, pawb i gerdded, ond heb ddweud y llinell mae Sian Elin yn dweud, fyddech chi'n, fyddech chi allan o'r gêm. Iawn, felly mae e'n syml, ond mae rhaid i Sianeli ni ddweud cyn bod chi'n ei wneud. Iawn? A eto, allwch chi chwarae'r gêm hyn adre, ar y iard, gyda'ch ffrindiau, gyda mam, dad, mam-gu, tut-cu, unrhyw un, iawn? Felly beth am gychwyn? Mae Sianeli'n yn dweud pawb i godi breichiau. Da iawn. Pawb i roi breichiau i lawr. Hei! Pwy nath neud hynny? Nath Sianeli'n ddweud? Naddo, felly os ych chi wedi rhoi brechel lawr, chi allan o'r gêm, iawn? Iawn, mae Sianeli'n yn dweud, byddwch yn seren bop rockstar! Mae Sianeli'n yn dweud, newch naid seren! Ww! Da iawn. Pawb i eistedd i lawr. O! Pwy nath eistedd i lawr yn fynna? O! A wnaeth Sianeli'n ddweud, sai'n meddwl 'ny. O! Ond da iawn, reit te, mae Sianeli'n yn dweud, pawb i eistedd i lawr. Mae Sianeli'n yn dweud, byddwch yn lew. Mae Sianeli'n yn dweud, byddwch yn lygoden. Byddwch yn lew. Ah! Hei, pwy nath neud yn fyna? Nath Sianeli'n ddweud. O, yn da iawn bawb. Dyna ni, cwpl o gemau drama ac yw chi chwarae gyda'ch ffrindiau, gyda'ch teulu adre.